Оскуолаҕа үөрэнэр кэм саамай кэрэ кэм буолар. Киһи улаатар, оҕо сааһа ааһар, эдэр сааһа. Оскуолаҕа сылдьан киһи ээ бииргэ үөрэммит оҕолоруҥ, бииргэ үөрэммит оҕолоруҥ бары түмсэн куруук холобура куруук бииргэ, куруук Туох сылдьаҕын? Ол иһин буоллаҕына, холобура, билигин командалар даҕаны оннук түмүстүбүт. Бу билигин бу оонньуубут балтараа чаас буолуохтаах. Онно буоллаҕына баһаалыста бу оҕо ааспытын санаан, оскуолатааҕы кэми санаан, үтүө кэрэ кэмнэрбитин санаан оҕо буолан ылыаххайын диибин.

Ким кыайыылаах, ситиһиилээх, ким өлүүлээх, ол кыайды. Күндү дьүүллүүр сүбэ, убаасабыллар дьүүллүүр сүбэ кыттааччылар уонна көрөөччүлэр. Бу эһигини барыгытын эҕэрдэлиибит бу туох Грин Грин оскуола оскуолабыт сүүс сааһыгар анаммыт брейн ыырыын саҕаламмытынан барыгытыгар ситиһиини, көрдөөх кыттыыны. Биһи тирэппит, дивиспит Биир киһи барыбыт туһугар бары биир-биири турдар. Күндү доҕоттор, эһигини барыгытын бу биһиги тапталлаах оскуолабыт сүүс сыллаах юбилейыгар анаммыт Brain Ring кыттыылаахтарын, тэрийээччилэрин

Эрчимик, эрэлик, кыайыыны! Дулуур команда девииһэ! Эдэрдии эрчимнээхпит, кыайыыга дьулуурдаахпыт! Иккис биһимэхпитигэр команда боппуруостары ылан бириэмэ биэрэбит, алта мүнүүтэ биэрэбит. Алта мүнүүтэ жюри. Онно буоллаҕына бу вопростарга бу манна эппиэт суруйаҕыт. Эппиэт суруйаҕыт уонна бүттүбүт диэтэхпитинэ жюриларга биэрэҕит вопростарын. Аха. Уонна үөһэ өттүгэр аккытын уһуруйаарыҥ хэттэ. Жюрилар көрөллөр буолла.

Биһиги бүгүн Амма Чирийэ тоҕус төгүл тоҕо кэпсээннэриттэн сыанга көтөрөптүн көмүллэр. Тохсус тоҕо. Быйыл сайын Наая кыыс мода дэлэннэ. Күн аайы араас оттору, сибэккилэри, силистэри түөрэн, дьиэтигэр аҕалар буолла. Ол аҕалан араастаан тэнитэр, куурдар, хатарар, кинигэлэр быыстарыгар кыбыталыыр. Тугунаан хотуой диэн? Эбээ, бу гербарий огромный карагу. Тугу да гынара суох диирий. Ол киһи купамай тиэрдэ маны.

Хайа, кыыһын киэн барый диэтэ диэ. Киэн барый да? Да. Миигин да? Миигин киэн бар диэтэ. Эс киэн барый диэтэ. Дуо? Дэ бэсэлэннин бин киниэхэ күйөөстүк киэр бар диэбитин бөҕүн саҕын бартын бораҕатты. Тыыһа сайын аҥарыгар диэри мунньан муҥнаммыт гербарийын көтөҕөн силиргэхтээн кэлэн уокка тоҕо бутан кэбистэ.

Гит баары диэбитим дии. Осе улахан адалар. Чайдык диэбитэх да буолла лабааһы бөҕүн хомуйума хайаам. Бырахпытым. Маайыс сайын иккис аҥарын быһа араас от сибэкки хомуйан доҕорун Нина дьиэтигэр тэнитэн, куурдан, хатаран, оскуолатыгар күһүн гербары эгэлгэтин оҥорон иттэ. Здравствуйте!

Так, биһиэхэ бүгүн наһаа үөрүүлээх күн буолла. Биһиги оскуолабыт үһүс кылааһын үөрэнээччитигэр Маайаҕа үөһэ Москва курдук сиртэн арааһынай учуонайдар наһаа үчүгэй үлэтин иһин хайҕаатылар. Ол гынан баран, бассайынныбыт бастакы аҥарыгар Саха сиригэр үүнээйи үүммэт эбит дуу диэннэр соһуйдулар. Вот. Онон дьэ биһиги олох даҕаны бастакы миэстэни ылыахпытын, оттон гербарийбыт аҥаара суох буолан, Үчүгэй хайҕабы эрэ ыллым. Оо, ол биһиги эмээххиттэн хара түөкүнтэн хараҥа дьон буоллахпыт дии, тугуу да билээхтээбэппит. Дьэ буоллун Майыс, аныгыскы сылга хомуйан туттарыаҕа Майыс Кирпаарыйын. Махтал, болҕомтоҕо киһи. Буолбут случайтан, биһи бэйэбит оскуолабыт олоҕуттан, буолбут случайтан көдөрүөппүт наһаа барыта оннук буолбатах гынан баран, ол случайтан ыламмыт бэйэбит оҥордохпут дальше. Хатта. Туох условия тугунан буолбут случайтан оскуола олоҕуттан диэндиги. Так, Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Садитесь. Так, контрольнай үлэҕитин проверкалаатын. Үгүстүр үчүгэйдик толорбуккут. Дьарай бу Никифорова. Двойка. Никифорова, эн оҕо ситиспэт кутталлаахкын бу чэппэргэ. Так, билигин дуоскаҕа таҕыс. Дуоскаҕа таҕыс, барбыт темаларбытыттан мин эйиэхэ боппуруос биэриэм. Дьэ ол боппуруостарга үчүгэйдик эппиэттээтэххинэ, үһүнэн да ыытыаҕым. Дэ таҕыс, манна. Так, бастакы вопроспут. Никита Ревен. Бастакы вопроспут маннык. Назови металл

Боже мой, а! Ой, толкуйдан, толкуйдан, хайда Ром! Ой, еще Ром, нах! Хайдай бу! Ты где находишься? Бере! Прокопьева! Бром Петеус! Көрөҕүн да тоҕолор барытын билэллэр. Никифор олох тугу да үөрэппэтэх. Буром диэбэтэҕим да. Буром! Да последний вопрос. Айуу-айа! Киһи сүрэҕэ ыалдьар гын олох. Бу оҕолортон хайдах тугу да билбэккин. Последний вопроспут. Ой, тоқ... Мен на хочу депетим. Как называются

Биһи кэмнээҕи оҕолор биһи кэмнээҕи оҕолорго саамай тон улахан суолталаах тэрилтэ пионерскай организация этэ. Ону онон биһиги быллаҕына ол пионерскай организация организация олоҕуттан пионерский сбор Седьмой А класс. Сдать рапорт. Есть сдать рапорт. На месте шагом марш. Раз, раз, раз, два, три. Раз, раз, раз, два, три. Раз,

Оонньуубутун түмүктээтибит, билигин тылы биэрэбит убаастабыллаах жюрига. Все барыгытын кэлэҥҥэр оскуолабыт сүүс сылынан эҕэрдэлиибит. Уонна бынаһа оскуола бу сүүс сылынан сүүс сылын кэрчитинэн маннык быһаартыктан араас күрэхтэһиилэр бардылар онон бүгүн бу наһаа үчүгэй көхтөөх уруккуну санаан ааһар Чөйбай билин рин буолун ааспытыгар ааста бары күлэн уруккубутун санаан наһаа үчүгэй настроениелаах санаабыт көтөҕүллэн көтөҕүллэр киэһэтэ буолла онон бу манна кыстыбыт бары бу хамаандалары өссө биирдэ эҕэрдэлиибин уонна наһаа үчүгэй туох дьэтэй санааны, үөрүүнү-көтүүнү бэлэхтээбиккитигэр махтанабын. Көрдөөх нарда уонна олох урукку то